Helo, Doctor Cynog Prys dw i a fi ydy cyd-lynydd cyfrwng Cymraeg yr ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas yma ym Mhrifysgol Bangor. Yym dwi eisiau sôn efo chi heddiw yma am y cyfleoedd gwych sydd ar gael i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol yma. Yym Os dych chi'n fyfyriwr hanes neu hanes Cymru, mae yna gyfleoedd ffantastig i chi astudio drwy'r Gymraeg yma. Os dych chi'n neud crefydd ac athroniaeth, yr un un peth yn wir, mae yna lot o gyfleoedd a lot o ddarpariaeth. Um, os dych chi'n fyfyriwr gwyddorau cymdeithas, myfyrwyr cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg a chyfiawnder troseddol, mae yna gyfleoedd ffantastig i chi astudio y pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae yna fodd i chi wneud hyd at 80 credyd ym mhob un o'r pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg. Um, ar ben hynny, um, mae yna gyfleoedd i chi gymysgu neu bod dipyn bach o mix and match o ran ieithoedd dych chi'n defnyddio tra dych chi'n astudio yn yr adran yma. Um, mae modd i chi wneud rhai modiwlau'n Gymraeg ac eraill drwy gyfrwng y Saesneg. Felly mae 'na ddewis da yma yym o ran cyfleoedd yym i astudio eich pwnc drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel o'n i'n deud, fi ydy cyd-lynydd cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol, dwi'n teimlo weithiau fel rhyw fath o cheerleader, rhyw fath o, dwi'm yn gwybod, Capten Cymru math o beth yn mynd allan yn trio annog pobl a trio um, wel, trio perswadio nhw ar adegau um, y dylid, uh, y dylen nhw astudio drwy gyfrwng Cymraeg. Achos dyda ni fel Cymru Cymraeg yn aml, neu beth ni aml yn ffeindio ydy bod pobl yn brin o hyder yn eu Cymraeg, dyn nhw'n meddwl bod eu Cymraeg nhw um, ddim digon da um, i fod yn astudio yn y brifysgol drwy gyfrwng y Cymraeg. A dwi'n meddwl rhan o'n swydd i ydy trio annog pobl a deud wrthyn nhw, na, hold on, mae dy Gymraeg di yn ddigon da a ddylsa chdi'n sicr um, ystyried uh, astudio rhannau o dy bwnc neu dy radd cyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Achos, cofiwch, mae yna lot o wahanol fathau o Gymraeg yn cael ei siarad yng Nghymru yma. Mae'n iaith eitha' amrywiol. Dwi ond yn dwi jyst yn meddwl amdan yr acenion gwahanol wnewch chi glywed o gwmpas y brifysgol. Rhei pobl o'r de, rhei pobl o'r gogledd, rhai pobl o'r dwyrain, rhai pobl o'r gorllewin. Yym, mae yna A lot o amrywiaeth o ran mathau o Gymraeg. Yym, ac ocê, ie, ma' rhei pobl yn siarad Cymraeg, ella bysa rhei pobl yn meddwl sy'n gywir iawn, ie, Cymraeg Ysgol Sul o bosib, ie, a ma' hynna'n ffantastig, ma'n grêt clywed yym Cymraeg fel 'na'n cael ei siarad, ond ma' pobl yn siarad gwahanol fathau o Gymraeg hefyd. Yym. mae yna pobl yn siarad i tafodiaeth lleol nhw, ia? i acen lleol nhw, eu Cymraeg lleol nhw. Uh, nhw. Ella bod rhai pobl yn siarad be maen nhw'n meddwl sy'n Cymraeg y stryd, ia? y Gymraeg maen nhw wedi cael ei magu yn siarad mewn rhai o uh, leoliadau diddorol Cymru. Um, mae hwnna'n gret hefyd. Um, Mae 'na rei pobl hefyd sydd 'di dysgu siarad Cymraeg ella yn yr ysgol ac ella bod nhw'n meddwl bod eu Cymraeg nhw ddim digon da. Wel, dych chi'n gwybod be? Yym, os dych chi'n syrthio fewn i un o'r categorïau yma, fedra i ddeutha chi, mae'ch Cymraeg chi'n ddigon uh, yn ddigon da. Felly'r atab byr i'r cwestiwn yma um, ydy yndi. Mae'ch Cymraeg chi ddigon da. Um, dwi'n meddwl y prawf byr amdano fo ydy, os dych chi'n dallt be dwi'n deud, wan, ma'ch Cymraeg chi'n ddigon da, a ddylsa chi wir ystyried yym dewis rhai elfennau o leia' o'ch pwnc chi, neu astudio rhai elfennau o'ch pwnc chi drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, ma' 'na resymau da dros astudio'n Gymraeg tra dych chi yma yn y Brifysgol. Un pwynt ydy bod y dosbarthiadau yn tueddu i fod yn llai o ran maint, lle yn lle bod chi'n y ddosbarth efo, dwi'm yn gwybod, 100 o bobl, ella chi fyddech chi'n y ddosbarth efo 10 i 20 o bobl. Hefyd, mae yna awyrgylch reit braf, gartrefol, yn y dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg, yn rhannol achos y, y, y, y maint y dosbarth, mae yna fanteision, ydych chi'n cael cyfle i ddod i nabod pawb yn y dosbarth yn reit dda yn ystod uh, eich amser yma. Lly mae yna ddadleuon da yn fan'na dwi'n meddwl. Dadl arall ydy bod cyflogwyr yn chwilio amdan staff sy'n gallu gweithio yn y Gymraeg, felly ar ôl i chi raddio yym mae'n ofnadwy o dda bod chi'n gallu deud wrth gyflogwyr yym pan dych chi'n dri- trio am job bod chi'n gallu gweithio'n broffesiynol drwy'r Gymraeg a bod chi wedi gwneud rhan o'ch cwrs neu'ch cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg. Rheswm arall ydy bod 'na gefnogaeth ar gael i chi yma os dych chi eisiau gwella a datblygu eich sgiliau Cymraeg. Dyn ni'n ffodus iawn o gael Canolfan Bedwyr, um, uned sy'n arbenigo mewn cefnogi myfyrwyr um, i ddefnyddio, a staff, maen nhw'n cefnogi staff hefyd i ddefnyddio y Gymraeg, felly dyn ni'n ffodus iawn o cael eu cefnogaeth ymarferol yn y nhw, dych chi'n llun data nhw i gael help felly. Ac ella y ddadl hawsa i wneud ydy y ddadl ariannol hefyd. Dyn ni'n andros o ffodus, mae gennych chi'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig cyllid, yn cynnig arian ffantastig. Dros dair mlynedd, mae modd i chi cael 1,500 o bunnoedd, yym, os dych chi'n dewis gwneud ym rhai modiwlau yn Gymraeg, a'r un un peth yn wir gym Mhrifysgol Bangor, os ydych chi'n gwneud dau fodiwl neu fwy yn Gymraeg y flwyddyn, dych chi'n cael 750 punt ym gyda nhw hefyd. Felly, efo'i gilydd yn fama, dros dair mlynedd dych chi'n gallu cael 2250 punt o ysgoloriaeth ym gan y ddau sefydliad yma i astudro drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dyma ni arian fydd ddim rhaid i chi dalu yn ôl, mae'n talp! Da iawn, mae'n bres dydi? Mae o'n mae o'n bres da iawn, fyddech chi ddim yn gorfod talu uh, yn ôl fel rhan o'ch benthyciad um, myfyrwyr. Felly mae yna lot o um, resyma dros astudio'n Gymraeg, o pethau dydd i ddydd yn y ddosbarth, i ddatblygu sgiliau ac i'r dadl ariannol pres yn eich pocad chi. Felly, os dych chi'n ista 'na a meddwl, hmm, dwi'm yn gwybod os mae 'nghymraeg i digon da i astudio yn y brifysgol yn Gymraeg, wel, os dych chi'n siarad Cymraeg, os dych chi wedi cael eich magu yn siarad Cymraeg, os dych chi wedi bod i ysgol sy'n addysgu'n Gymraeg ac ella ddim yn siarad Cymraeg adra, mae'ch Cymraeg chi digon da. Os dych chi'n dallt be dwi'n deud ŵan, mae'ch Cymraeg chi yn ddigon dda i ystyr- i astudio yn y brifysgol. Felly mae mae 'na gyfle yma i chi wneud y mwya' o'ch sgiliau a datblygu sgiliau da ar gyfer y dyfodol ac ar gyfer cael swyddi. Felly, os dych chi efo cwestiynau amdan hyn, eisiau gwybod mwy am y cyfleoedd neu yn poeni amdan rhywbeth neu jyst eisiau cael sgwrs am y peth, um, mae croeso, mae croeso i chi gysylltu efo fi am sgwrs bach um, Mae'n e-bost i fyny yn fan hyn ar y sgrin, ec.prys@bangor.ac.uk, efo en- en- efo enw fel yn ni. Um, dwi'n reit hawdd i ffeindio ar Google os ydych chi'n rhoi cynnog pris i fewn, wneith fy wybodaeth cyswllt i dod yn syth i fyny'n fanna. Wedyn, ia, Amdani, peidiwch â bod yn ddi-hyder, peidiwch â bod yn ddi-hyder, mae gennych chi gyfle ffantastig yn fama i i i ddatblygu'ch sgiliau, i gadw'ch sgiliau cyf- y Cymraeg yym ac i wneud chi'n berson yym mwy cyflog- yy cyflogadwy yym ar ddiwedd y cyfnod yma yn y brifysgol. Peidiwch â bod yn ddi-hyder, ewch amdani.